Belki köp adam bu betbagtçylykdan habarsyz galan bolup biler. Emma bu waka sekiz adamyň janyny alypdy. Gürrüň Osman gaz ýatagynda çykan ýangyn barada gidýär. Bu aýylganç hadysadan diri galan we şöl ýalgyny söndürmäge gatnaşan şaýat aradan on dokuz ýyl geçenden soň gürrüň berýär. Şonça wagtdan soň gürrüň bermäge ony iteklän zat bolsa, soňky günlerde Türkmenistanyň tebigy gazy türkmenleriň gündemine çykmagy bolup durýar diýip, şaýat gürrüň berýär. Iki müň bäşinji ýylda Ýolöten etrabynyň Pendi çölünde ýerleşen Osman gaz ýatagynyň gaz buralaýjy bekedinde dörän ýangyny söndürmäge gatnaşdym. Ýangyn döränden birnäçe gün soň Kanada we Hytaýdan ýangyn söndüriji bilermenler gelip, Birnäçe gezek ýanyp duran gaz ýatagy söndürmäge synanyşdylar. Emma başaryp bilmediler. Ondan soň Ýaponiýadan we beýleki arap ýurtlaryndan, şol sanda Russiýa Federasiýasyndan ýörite ýangyn söndüriji bilermenler gelip, alawlap duran ýangyny söndürmäge synanyşdylar. Emma gynansak-da olaram başaryp bilmediler. Başaryp bilmeýändikleriniň sebäbi bolsa, hut şu ýagdaý üçin gerekli tehnologiýa hiç kimde ýokdy. Sebäbi ýangynyň basyşy ýokarydy we beýikligi dört ýüz metri geçýärdi. Bir ýyldan gowrak wagt dowam eden ýangyn söndürmek üçin biziň arkamyzdan gizlin karar alnypdyr. Ol karara soň düşünip galdyk. Asyl ýangyn adamlaryň güýji bilen söndürilmeli bolupdyr. Netijede sekiz adam şol wakada öldi, ýene onlarçasy ýaralanyp, aralanda maýyp galanlary hem bar. Halkyň sesi habar kanalymyzyň özbaşdak elde eden maglumatlary boýunça ýangyn söndürmäge ýüz töweregi adamyň gatnaşandygy çak edilýär. Bu barada we beýleki bolan zatlar barada resmi taýdan hiç hili maglumat paýlaşylmady. Emma şaýadyň aýdan zatlaryndan hem ýola çykyp, sekiz adamyň kimler sebäpli ölendigine akyl ýetirmek mümkin boldy. Russiýadan gelen ýörite komissiýa ýangyny söndürjek türkmenleriň başyna goýlupdyr. Ýörite ýasalan kostýum geýdirilen türkmenler ruslaryň taýýarlan palçygyny oduň gursagyna guýmaly bolupdyr. Palçygy üç hatardan ybarat kompressorly turbalar bilen ýangynyň merkezine çenli gidilip, on bäş sagadyň dowamynda ýangyny söndürmek başardypdyr. Ýörite taýýarlanan kostýumlar öňümizdäki ýangynyň haýbatyna çydamly däl bolup çykdy. Ýangynyň merkezine ýakyn duranlar heläk boldular. Hökümet tarapyndan şol ölen kişileriň maşgalalaryna ujypsyzja telewizor, sowadyjylar, we iki aýlyk möçberinde pul berildi. Başga hiç bir ýeňillik ýa-da kömek berilmedi. Hatda şol ýangyn söndürilenden soň diri galyp ýaralananlara hökümet we döwlet tarapyndan ne goşmaça aýlyklar berildi, ne-de ýitirilen saglyklarymyzyň öwezi dolundy. Iň bärkisi mugt lukmançylyk bejergi almagyma kömek berilmedi. Çünki meniňem ýüzlerim, aýaklarym ýanyp, ýangynyň gurumlary dem alyş ýollarymy ýapyp, dem almagymy kynlaşdyrdy. Indi şu wagt düşünip galdym. Hakykatda biz ýangyn ruslar üçin söndüripdiris. Ekranlarda aýdylyşyna görä biziň gazymyzyň eýesi ruslar ekeni.